Nxemmilkom u nistedinkom għal programm ieħor ħajjitna ktib. Il-programm li fih jiena nlaqakom ma' kodba ovvjament u ma' l-awturi tagħhom. U lejla ħadd tal-programm nispera nkunu nafu xi ħaġa iktar dwarhom it-tnejn. Il-mistieden li għandi hawnhekk illum żgur diġà tafu ħafna dwaru, però forsi hemm min ukoll qatt ma ntaqa' miegħu. Diffiċli jekk ma tqajtux miegħu tafu eh, dwar missieru, dwar nannuh saħansitra da biex ġej. Jekk jiena nsemmilkom pereżempju ehm, il-kunjom Lombardi, jiena nistħajjilha din biċċa xogħol. Ehm, għalqa bid-dwili tagħmel ħafna bit-tajjeb u minn dejjem, u mbagħad jgħaddi żmien, u jerġa' jkun hemm iktar eneb, l-alqa tiġi tinbidel xi ftit, u mbagħad jerġa' jkun hemm alqa din l-istess alqa tagħti iktar prodotti oħrajn u dat tielet prodott ehm, jiena nsejjaħlu Emilio l-ewwel wieħed, Elio u Gino il-kunjom Lombardi li huwa l-mistidenti elu, grazzi Gino li qiegħed hawnhekk. U jien nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. Jiena qabbiltek kollha ma. Eżatt, għax aħna ġej familja ta' kittieba. Daqsekku. Barra jien issa it-tifel ta' oħti li qed jikteb ukoll. Hugh Lombardi, Kalleja Lombardi li qed jikteb eh, eh, science fiction Għandu l-istil tiegħu u wkoll. Ġifier l-istorja tkompli. Eżatt. Biex ngħidu hekk. Eh, u inti qiegħed hawnhekk l-14 il-romanz tiegħek da. Eh. Eh, Fiddel ta' Bastjan. Nutli noqgħod ngħidilkom li interessanti u intriganti ħafna, jiena qrajtu u vera intriganti ħafna, però minn qara pereżempju wieħed mill-kodba eh, tiegħek ħallini ma' mhm. eh, kien hemm Bastjan imdaħħal fih. Eżatt. Issa ħaddieħor qed jgħid li huma daw li jafu minn hu Bastjan jew minn kien Bastjan x'għandu x'jaqsam. Dawk li ma jafu xejn qed jgħidu Bastjan minnu. Mhm. Tix tgħidilna naqra mela. għaliex. Eh, ħallini ma' huwa ktieb fuq karattru li kellu 35 sena dak iż-żmien qed ngħidu fis-sena 2000 li kien skizofreniku, ommu dejjem tindottrinah lilu u lil ħuh ikbar minnu f'kontra n-nisa, avolja kienet mara hi, u meta mietet baqa' jisma' leħna ġo moħħu u tgħidlu x'jagħmel u ġġalu joqtol in-nies. Irnexxielu joqtol 21 persuna qabel ma nqabad u miet fil-ħabs. Issa, jiena irġili idajlu li ħareġ ħames snin ħallini ma. Il-qarrejja li kienu jaqraw, li kienu qraw Dak ir-rumanz baqgħu jippressawni biex jiena noħroġ rumanz ikompli miegħu. U ktibt tliet rumanzi bejniethom. U dejjem newden kif nista' nerġa' nagħti l-ħajja lil Bastjan. Għax Bastjan kien mejjed. Imma mbagħad ftakart li ħuh li kien qatel hu stess kien għarus u kellu tfajla mir-rabat. U kien joqgħod il-landrijiet u tfajla mir-rabat ġifieri distanza qasira. U tajt il-ħajja l-ħajja ta' Carmena li kienet l-arusa ta' ħuħ. Ħani għafem ma l-istorja. Iva, fil-fatti li t-najt li mod veru ġenjus, inti nexxilek, daħħal il-bastjan tal-romanz ta' qabel. Bastjan qiegħed hemmhekk b'xi mod jew f'dar romanz, allora n-nies qed jgħidu eh, ħanaraw da kif sa jkun. Kull minn qara dak u oħrajn issa se jqraw dan. Però mhux neċessarju li tkun qrajt ħallini ma biex tieħu pjaċir taqra dan, għax l-istorja hija totalment differenti. Differenti. Imma inti meta tkun qiegħed tistat ma nafx jekk titfa' il-ħut, il-ħobs, il-ħobs. U l-ħobs jiġi u mbagħad eventwalment jiekol ukoll is-sunnara u taqbad is-sunnara. Issa qed naqbad qed insemmi s-sunnara kombinazzjoni. Inti bniedem li delettant ħafna tas-social media. U għandek ukoll tuża dal-mezzi soċjali biex taqbad in-nies biex mhm. ikunu jafu x'qiegħed isir, anzi u jkollhom eh, idea ta' prepara tal-jom. U saħan sitra anka tagħmel filmati. Ejva. Naħseb għanna għanna filmat li ma nissan nisimawħ, ma sen naraw. Eh, dan għal-filmat jinti tamlu. Najdrom teaser. Appuntu. Għal kull ktieb li jkollok. Minn l-aħħar ftit romanzi law bdejt nagħmelhom, naħseb hemm seba'. Dan huwa t-teaser li qegħdin ngħidu, hawnhekk għandna spettur naħseb hu. Eħe, l-ispettur Pawlu Grixti dak li deher f'ħafna. Suppost miskin se jirtira. Minn ma li ġu għalli jirtira. Nista' ngħiduha. Eħe. Għax fil-bidunet. U s-surġent tiegħu. Eħe. Li eventualment Ovvja li hija mara mejta. Eżatt. Li għandna hawnhekk. U hawnhekk se naraw xi ħaġa oħra wkoll l-istess. Mela hawnhekk qed naraw ah. waħda mill-ġirien ta' persuna li kien jiffrekwenta Bastjan li qed tgħid li reġa' tratu hemm ma volja ilu mejjed daqs dawk snin. U jiġi dar-raġel ma nafux minnu. Dar-raġel ma nafux minnu li mar Ikellem. U jieqaf, kif ngħidu, we go to black. Hawnhekk. Id-del ta' Bastjan, mela, għamilna naqra ta' question mark kbira kif ngħidu bl-Ingliż ukoll, x'għandu da eżattament. Però insih il-ktieb għalissa, mhm. għax kif ngħidu, eh, romanz pulizjesk ma nista ngħidu, eh, isma taf kif spiċċa da, eh, xaqbdu hekk, eċetera, eċetera. E ngħidu Li inti ktibt, ktibt, ktibt, l-estate u wieħed minn daw l-14 li ktibt. Qed tħoss li wasal iż-żmien tikteb ieħor. Mhm. Issa, ehm, xi kultant daw jiġu kidejat u tieħu nota tagħhom dawn l-idejat, tagħmel sessjoni miegħek waħdek ta' meditazzjoni biex insejħela hekk, tajt xex, jew hekk ġiri kollok tkun għaddej bil-karrozza jew u tiġik bħall-lemħa hekk, kif taħdem il-biċċa xogħol? Mela, wieħed mir-rumanzi tiegħi jismu Bla Isem. Sewwa. Ħa ngħidlek kif ġiet l-idea tiegħu li nikteb dar-rumanz. Mela, waqt li kont jgħat l-airport konna sejrin il-Kroazja. Jiena u l-mara u t-tifla. U insib magazin mitluq fuq mejda sa' kemm qed isir il-ħin biex noħorġu għall-ajruplan u kien hemm xi ħadd qed ifittex persuna li ilu ma jara fuq 30 sena. Ġast baqgħet ġo moħħi u għaddiet. Meta wasanna fil-lukanda kien tard bil-lejl u għalunna li qudiem il-lukanda għam bajja. Jiena bniedem li ma norqodx ħafna, fil-ħamsa ta' filgħodu kont qiegħed fil-gallarija b'tazza kafè u beda jisbaħ. U f'nofs dil-bajja kien hemm blata tonda li jiena stħajilta mara tqila qiegħda ġol-banju. Sewa, u ġiet l-istorja ta' mara elitista li t-tfal tagħha ma tħallihomx jitħalltu ma' nies ta' inqas mill-klassi tagħha. Li toħroġ tqila minn electrician. Mela din taqfilha fil-kamra tagħha it-tqala kollha, iġġib qabla id-dar biex twellid it-tarbija u hi ma tkunx taf jekk kellix tifel jew tifla. Aħseb wara x'isimha għalhekk bla isem, u mbagħad l-istorja tkompli minn hemm. Mela. Dejjem ikun hemm xi ħaġa, jien li nħobbing il-kwiet. U waqt li nkun kwiet, timraħ kif ngħidu. Issa, xi ħaġa li kien hemm li hemm fil-prologu tal-ktib, fil-bidu tal-ktib, li inti għattajt li dal-aħħar sar ehm, stil tiegħek biex ngħidu hekk. Illi flok għandek storja waħda, qed tibni tnej. Pari passu kif ngħidu bil-Malti. Għandek daw iż-żewġ tejl li fl-aħħar mbagħad jitwaħdu. Jitwaħdu. Ehm, mela. Joġobni dik il-verb li użajt għax rajta darba dat tejt li tal jitwaħdu għax għat ehm, għandek xirrit jgħati. Jien bdejt ngħid jitwaħlu. Inti użajt jitwaħdu għax isir wieħed. Għandhom bonus, għandhom żewġ stejjer, eventwalment sa jsiru. Eżatt, mela. Għandek l-istorja ta' Di fid-Delta Bastjan. Fid-Delta Bastjan. L-istorja ta' Alex u għandek l-istorja ta' Sander li mixin simultanjament imma paralleli minn xulxin li fl-aħħar tal-istorja jitt joħdu kif qed ngħid biex isiru storja waħda u tifhem għaliex kont qed taqra żewġ stejjer li inti ma nagħtik l-ebda indikazzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, però fl-aħħar jkun hemm ir-raġuni għaliex. Issa, ħankompli qed mhm. tikteb dal-romanz il-ġdid eh. tiegħek. Ehm, Irto, inti tibda bil-ftuħ, bil-bidu. Mhm. Jgħidu ħafna, ma nafx taqbilx ukoll, illi l-importanti, l-ewwel sentenza jew l-ewwel paragrafu, huwa l-iktar importanti għax trid taqbad in-nies, trid tġibolhom il-kurżità. Di tuża ħafna u taqbel magħha din l-idea? Jiena naqbel li r-rumanz kollu irid ikun hekk. U hekk nagħmel, jiena nikteb chapters qosra u Kull chapter jispiċċa bi cliffhanger jgħidula li inti waqaft eżatt qabel ma ħajġri xi ħaġa. U r-romanz nipprova li jkun għax da joħloq ċitament fil-qarrej, mela kull storja, kull chapter, jekk jista' jkun kull paġna tispiċċa biex iġġalek tkompli taqra. Fil-fatt hekk jiġri, Kważi tgħaġġel biex tispiċċa ċ-chapter għax taraħ li kważi spiċċaj ħana kif se jkompli. Ġifieri, eh, importanti li l-ftuħ. Importanti ħafna. Jkompli anzi. Li għaddej sal-aħħar. Eh. U fl-aħħar nħobb nagħmel sorpriża. Ġeja l-aħħar ukoll. Però eh, fil-fatt imbagħad l-estate il-bidu, it-tmim. Issa t-tmiem għandek xi ħaġa oħra, hawnhekk kif narah jien, inti hemmhekk Alla żgħir, fis-sens illi f'idejk qiegħed dal-bniedem kif se jispiċċa jew din l-istorja kif se tispiċċa. Id-destin tal-karattri kollha. Taf biddela fin-nofs. Pereżempju biżejjed ħa nuża eżempju żgħir ta' Alla żgħir. Fil-bidu ta' Delta Bastjan għandek l-ispettur tal-pol L-ispettur ta' pulizija. Se jirtira. Eżatt. Qed jagħmel festin, wasal qed jgħidlu prosit, jiġi l-kummissarju, eh, fejse, ġara, għad għandek kas. Hemmhekk inti, eh, l-għala id-deċidejt li dan miskin. Sażidlu. Fil-fatt huma kienu qed jistennew lill-kummissarju biex jiġi jieħu drink magħhom. Minn flok ġie bdil karta għallu insa kollox u Għandek każ ieħor x'tagħmel qabel ma titlaq. Għandek wieħed bil-ħadd Emanuele. Ejva, ejva, ejva, ejva. L-assistent kummissarju. Kummissarju. Eh. Mela, għandek il-bidu, għandek il-tmim. Issa mbagħad se tibda pass pass tibni. Tibni. Ġirit ikollok idea u tibda tżid biċċa minn wara Għax ħafna drabi. Jiena meta nibda niktbu r-rumanz, dejjem ikolli tmiem f'moħħi, però disa' minn kull għaxra nibdlu. Għax tiġini idea iktar eċitanti, isbaħ iktar li l-qarrej ħa jieħu pjaċir jaqra milli tkun ġietni oriġinarjament. Issa ponejt jiena, lek saqsejt jilek. Issa jienu nibni l-istorja, mbagħad kważi jibdew imexxuk il-karattri. Meta kont qed nikteb Bastjan, aw meta kont qed nikteb ħallini ma' Bastjan kien ikun miegħi 24/7 John. Kull fej immur, kull ma qed nagħmel, Bastjan qed jgħidli ġejja dik, ħanoqtolha, ħanarak Ek, il-ħin kollu ippossessani kważi kien. Da Sander għamil l-istess. Il-karattru tant ikun vibranti li tkun ħloqt li jibda jgħidlek hu x'se jagħmel u ma jagħmilx. Tgħid li inti sirt skizofreniku wkoll. Xi mod. Ħansaqsik xi ħaġa għandha x'taqsam ftit, meta tkun qed tikteb. Eh. Eh, Tħobb tkun waħdek, tħobb tkun fin-natura, tħobb għandek xi post speċjali, mużika. Jiena jiena nikteb id-dar. Sew għandi l-uffiċċju u nikteb hemmhekk. Però kif għedna, immur fejn immur moħħi qiegħed U x'ġej issa, x'se nikteb issa? Ġieli mmur id-dar u l-idea li tkun ġiet waqt li qiegħed il-baħar pereżempju wiċċ il fuq. Ġo l-ilma mmur intajjar żewġ chapters u nerġa' ndaħħal dan li tkun ħsibt hemmhekk. Tkun ħsibt. Inti dejjem jien jien jien. Meta qed tikteb, naf jew għandek grupp ta' nies li tista' titkellem magħhom iva, iva. u tista' l-idea tagħhom ukoll. Għandi erba' min-nies. Nista' nsemmihomlok? Eħe, eh, tista'. Ma jiddejqux. Kler Qasa. Kler Qasa. Telma Bela. Pulizija, ex surġenta pulizija. Eh. Allora tejni ħafna fl-aspett pulizjes. Telma Abela, Kostantino Vella eh, u Kevin Tanti. Eżatt. U kif kif tmur magħhom dawn? Mela, ehm, kull chapter dawn jieħdu paċenzja bija jaqrawh. kif nibatulhom u jtuni l-feedback tagħhom fuqhom. Issa min jiġbidli l-attenzjoni fuq li għamilt werqa ħadra f'warda safra, eżempju. U min jiġbidli l-attenzjoni li għadni ma saqqejtiex il-warda. Issa fejn nara li huma għandhom raġun, għandhom punt li mhux se jtelfuni minn dak li rrid nasal għalih, Hemmhekk naċċetta l-kritika tagħhom u nirranġa li u nerġa' nibgħatilhom biex jismu. Imma mhux dejjem nkun nista' nagħmel hekk għaliex inkella jekk ħanibdel dil-ħaġa naf nitlef xi ħaġa oħra. Il-triq għalfejn irrid nasal. Isek qed tirranġa xi ħaġa ċalaqt biċċa ġebla minn hawn, ċalaqta, ma mbagħad qed saċċedi x'imkien ieħor li ma kellekx moħħok li tagħmel hekk. Eh, ġifieri dawn ma jkunux biex ngħidu bl-Ingliż one on one, Iġibom id-dar jew tintaqgħu x'imkien. Le, le, le. Bl-email, bl-email. Ma tihomx kafe u naqra kejk. Biex jiġu għandhom. Tihom, tihom. Tihom ukoll fil-miliet forsi. Ġifieri dawn eh, jisimgħu l-idejat tal-oħrajn ukoll jew Jew din ma tkun għad konferenza biex ngħidlek. Laqqas. Jibatu għandi ċert grupp. Sew, all right, jibatu hemmhekk. Imma ġeneralment jew biex ma influenzaw xil xulxin, ah. jiktbu li personali. Ġveri, eh, inti anka eh, l-idea taħbibek stess u koll eh, ma turijomx kollox qiegħed isir kważi Huma ma jorux lil xulxin, eh, eh, eh. ħanajdu hekk, sewa, għax jiena nibatilhom iċ-chapters separatament. Sewa, imma huma peress li hemm iċ-chat jistgħu wieġbu fuq hemm. Imma jwieġbu personali kollha. Issa dana huwa dak li ngħidu self-published. Li inti tħobb meta tgħidu self-published Nagħmel kollox jiena mill-istorja, l-publication, il-distribution. Eh, normalment, qed ngħidlek, eh, kieku għandek pubblikatur, taqbad il-manuskritt u tibgħatu għand il- għand il-publikatur eh. u jaraw jekku sa jagħmilulek fuq kollox jew le. Inti ddeċidejt li dan se tagħmlu Allora, fejn imur fil-kas tiegħek xi ħadd qari eh, tal-provi, per eżempju, għandek il Żgur, żgur, hemmhekk hemm tidħol Sandra Bajada tagħmel il-qari tal-provi u ma jaħar bila xejn. Issa ħanajt ħaġa żgħira għal dawk li qed jisimgħu forsi l-qara tal-provi. Di mhux sempliċement Biex jekk nesiex jagħmel pereżempju full stop jew kif inhu anke ġieli xi kultant tgħidlek isma' ħija tirranġa. Żgur, żgur, pereżempju tgħidli sentenza ma tagħmilx. Ħafna importanti. Inti jekk jekk il-ktieb ma jkunx kif għandu jkun, jekk il-qarrej ħajqgħod isib żballa u żballem, ħajitlef l-interess mill-istorja. Sewa? u il-messaġġ li trid wassal ma jasalx. Xogħol min qed jagħmel il-qari tal-provju ma jkunx qed jaqra l-istorja, essaġġ, irid jaqra kull kapitlu, irid jaqra darbtej. Darba biex jara kif inhi l-ortografija tal-istorja, u mbagħad jerġa' jaqrah ħabba l-iżbalji li jkun għamel l-awtur. Fi żmien, ngħid fi żmien, jiġifieri ħafna ħafna ħafna snin ilu, l-qari tal-provi kien ikun, ikollok eh, xaġa u jaralek eżattament jekk eh. tipografija ħallejx il-full stop għall ġdier mm. ma kienx eh, etik dal-feedback biex ngħidu hekk kif siru illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata saret ehm, professjoni. Professjoni, fil-fatt, għaw korsi sapposta għaw Malta għal qari tal-provi Għax huma nies importantissimi, mhux importanti. Għax anke meta taqra ktib jgħidlek imnalla jkun għarrej tal-provi tiegħi għax għandi ħafna relazzjoni miegħu jew magħha għaliex eh, jaqgħad kollox. Ejja, użat il-kelma jaqgħad, mela wasal issa ħareġ mill-provi, eċetera, u inti tieħdu għand l-istampatur. L-istampatur. Ħa naqta l-kurżità. Eh. Ma nafx modern jew antika int. Ikollok id-dokument kif konna nafuhom qabel toħodlu kollox jew toħodlu pendrive. Illum bil-pendrive. Ej, illum email. Illum biex ħansi. Laqsem għal-fejn. Għassi laqsem xaqla mid-dar. Il-proofreader, il-Sandra, tajta print biex tikkoreġi fuq. Għax u iktar prattiku mill-li fuq l-internet. Imma il-bqija l-lum kollox bit-teknoloġija. Qed noqorbu lejn l-aħħar. U vera, ma semmin se jiġru ma jiġrix, pero jen semmu naqra il-kast, li mhm. ta' minn nis, per eżempju, tista' semmi wieħed prinċipali, jekk insemmi Sander nistaw. Sander huwa l-karattru Sander Kan.

Spjetat. Ekku. Daqshekk. Li hu bħala karattru differenti totalment minn Bastjan. Għax tinsiex li qegħdin fid-dell ta' Bastjan. Issa d-dell jista' jkun jew dell li qed itik naqra soljef mix-xemx, jew dell li ġej xi ħaġa minn warajk u Tefa' dell ikrah fuqu. Jista' jkun dell, jista' jkun sabiħ, jista' jkun dell ma tantx sabiħ. Għax kif għedt fil-poster, min ħaseb li l-inkwit għadda, jerġa' jaħsibha. U jien sa ngħid, u jien sa ngħidilhom oħra u nagħlaq biha. Jekk qed taħsbu li t-tmiem tal-istorja huwa l-veru tmiem, għidu tajt veru t-tmiem. U nifqu hemmhekk. Ġino, grazzi ħafna tal-li kont qiegħed hawnhekk, smajna Eh, xi ħaġa dwar il-ktieb fid-del ta' Bastian, tkunu tafa ħafna iktar meta taqraw dan il-ktieb, huwa self-published eh, u s-sibuħ kulħadd jaf kif s-sibuħ. Eh, għal darboħra nirringrazzja lil dak kollha li taw simhom biex jittella dan il-programm. Nara il-nies hawnhekk dejjem il-camera persons u l-flor jittuna ringrazzjament tal-mexa kolossu. il-produzzjoni, id-direzzjoni min-naħa ta' wara, nħallikom għal darbohra Gino Lombardi, il-ktib tiegħu fid-del ta' Bastjan. Min-naħa tiegħi, grazzi u saħħa.